Makadini? Dzino inhau dzinotyura naInternational Correspondent wenyu weGoho, Pauro Gorosi. Kwanga kwapisa hama dzangu segehena gore rino ra2023. Zimbabwe yava nenguva refu isina kugochwa sezvatakaitwa muna gumi guru kusvikira muna zvita uku matemperature aisvika 37 degrees ari pamumvuri. tanga takutofunga kuti zuva riri kuda kutamba kisimusi nesu uko varimi vakarasikirwa nezvimwe zvipfuyo setsuro kana vane zvina mfundo vakarayira nyika kuti kuchazoita nzara gore rino nzara inenge yarova nyika yose neimwe nguva inonzi wo el ninion izvi zvinoreva kuti mupfanha muchipuchugezi zvinonzi nevanoziva zvekunze Kuchaita nzara gore rinouya zvokutoti Zimbabwe iri kuongororwa neboka rinoita zvenzara iro rinonzi Famine Early Warning System Network yekuAmerica. Iyi kambani inoti 2024 ne2025 nyika dzakaita seZimbabwe, Malawi, Madagascar dzose dziri munjodzi panyaya dzekushaikwa kwemvura. Masvingo, kuchamhembe kweManyikaland kuchamhembe kweMatabeleland kuchanaya mvura shomanana. Mvura yakanonoka kuburuka gore rino zvizvo zvakaitoita kuti varimi vabate ura mumaoko zvinonzi zimbabwe iri kutarisira goho re1,1 million tons asi kuti chibage chinodiwa kugutsa nyika chinofanira kusvika 1,8 million metric tons kana kupfuura Dzizi, rukova nemabhoho rwanga rapera nenyaya yekupisa kwezuva nekuoma kwekunze. Zvinonzi mwaka wemvura yegore rino rwuchaita mupfupi saShoti Mubhawa. Mutungamiri weZimbabwean Integrated Commercial Farmers Union, VaAmai Maivepi Jiti, Vanototi varimi vakurumidze kudyara uye pavanodyara vadyare chibage chinokurumidza kukura nokuti mvura yakafitira kukurumidza kuenda.
Nzizi, madhamu nemabhoo mvura yakange yokasika kupera pamusana pekukwira kwematemperatures kwainge koita kunze uko vanoongorora vakaona kudziya uku kwakakwira ne 5 kusvika pa 18 percent. Nemaamiriro akaita zvinhu, muri kukurudzira varimi kuti vaite sei, Mai Chiti? Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti varimi ngavadyare mbeu dzinokasika kuibva kuitira kuti dziibve zvichienderana nezviri kutaurwa nevezvemamiriro okunze kuti mwaka uchaita mupfupi. Varimi vanokurudzirwa kuti vadyare mbambaira, masunflower, mufarinya mapfunde kana manhanga nokuti zvinokurumidza kukura nekuibva uye hazvidi mvura yakawanda saka mvura painozokurumidza kuinda hamuzosara angori maoko chete zvirimwa izvi zvinoramba zvichikura chero painenge yaenda vanokurudzira kuchera mabhoho nekuvaka madhemu aya anochengetedza mvura munguva yeinenge yamboshayika dzino idzi dzanga dziri nhau dzipfupi pfupi dzinotyora nainternational correspondent wegoho wenyu pauro gorosi ehe
Makadini zvekare varimi? Tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi. Kuno kuFarm 4081 tine magurupu paWhatsApp anopa mukana wedzidzo nekutengeserwa ayo anoita Dawes Cave Rabbitry retsuro neHuku 4081 rehuku nemamwewo atinoziva. Magroups aya anokupai iyo yatinoti network ne Marketing Opportunity, Uyu uri mukana unokubatanidzai nevarimiwo vane ruzivo kana kuti vanotengesa. Kungava kutsvaga zvipfuyo nezvirimwa zvakaita sehuku dzemabhuroila kana zvirimwa zvakaita semacabbage amunenge muchirima, chero masteel products ekurima semakeji ezvipfuyo nemabagla bar

nekurima saka tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chanhasi zvekare musare murugare kusvikira patichazoonana zvekare varimi